Segwaċi tal-Kamra Sportiva, programm ieħor ta' Mix Zone, rebħu ħla Liverpool u nerġa' nerġa' ngħid li dan l-istaġun qed inkunu ħafna aħjar u aktar ferrieħi mill-istaġun l-għadda. L-istaġun l-għadda ma kellniex bidu sew u dis-sena qegħdin hemm mal-ewwel tliet tim, tliet timijiet, nippruvaw inlaħqu magħhom. Dan ħajkun kampjonett ferm diffiċli, ma ngħidx li ħajkun hemm is-City biss. Sissa għalkemm għadu kmieni wisq qed juru good signs ħafna il-klabb tal-West Ham, hemm il-Brighton għalkemm falla qiegħed hemm, hemm it-Tottenham qed jilagħbu u klabbs oħra bħal Newcastle. u bħal United u bħaċ-Chelsea għalkemm iċ-Chelsea l-istaġun li għadda kienu ħafna lura, din id-darba iċ-Chelsea reġgħu qed imorru ħażin qed ikollhom terfgin, però l-United u Newcastle ħdejn l-istaġun li għadda naqqsu mill-performance. Qed naraw li kellhom riżultati ma kinux daqshekk tajbin, speċjalment Newcastle, għalija personali Newcastle iddiżappuntaw. X'ħanejt dwar il-logħba tal-Liverpool li kellna bejn tal-Liverpool kontra Aston Villa kienet logħba li Liverpool mal-ewwel għamlu li setgħu biex joħorġu fil-vantaġġ. Rajna lil Curtis Jones reġa' lura fin-nofs tal-Liverpool, kellu logħba tajba, Curtis Jones huwa wieħed minn dawk il-players li impruvja immens, impruvja ħafna. Fil-fatt anka fil-Euros tal-Under 21 tal-Ingliżi rajnieh kien għamel performance tajba ħafna. Rajna wkoll in-nuqqas ta' Virgil van Dijk u għadna naraw In-nuqqas ukoll ta' Konate, għalkemm Konate qiegħed rumored li mil-lum suppost kellu jibda t-training, jien qed nagħmel ir-recording infakkarkom nhar tat-Tnejn l-għada tar-rebħa ta' tlieta b'xejn kontra l-Aston Villa, hemm min qal li u min kuntatti mil-Liverpool qaluli li Konate suppost dil-ġimgħa jerġa' lura jittrejnja. Huwa tajjeb ukoll ħafna mat-tim ta' Liverpool biex l-injuries jirkupraw sew li issa ġej l-international break. Van Dijk għad fadallu skont is-sorsi ta' fuq Twitter aktarx logħba oħra nieqsa wkoll, jiġifieri ħa jkun qed jitlef il-logħba li jmiss kontra l-Wolverhampton. Rajna d-difiża tal-koppja ta' Matip u Joe Gomez Diviża li rnexxielha ġġib l-ewwel clean sheet tal-istaġun. Forsi huma żewġ plejers li jiġu kritikati immens mis-supporters ta' Liverpool u kienu żewġ plejers li taw risposta 'l kull supporter ta' Liverpool u 'l kull kritiku tagħhom dawk speċjalment li jifulawjaw il-Premier League. Kienu kienet performance tajba ħafna u għek qed naraw li Matip u Joe Gomez kellhom performance tajba ħafna għal raġuni li darba il-Liverpool qed narawlhom midfield b'saħħtu. Is-supporters tal-Liverpool għandhom għal xiex ikunu ferħanin kif qed naraw il-Jurgen Klopp dejja, qed naraw ġew naraw dik it-tbissima il-bieraħ kienet logħba eċċezzjonali, logħba wara l-oħra qed naraw it-tim jingħaqad jiġġelja aktar flimkien u nistgħu ngħidu li Liverpool huma qed jerġgħu jilagħbu dak il-futbol li konna tant ilna ma naraw. Il-bieraħ impressjonawni. Il-bieraħ vera ħadd pjaċir nilagħbu, narhom jilagħbu. U kemm qed nieħdu bi pjaċir bin-number rate il-ġdid tagħna. Wara telaq Gerard ma kenniex number rate b'saħħtu u forsi ma gawdejniex ħafna x'dejjem inċeri prown għal nirreferi għal Nabi Kejta Din id-darba għandna lil Szoboszlai, il-captain tal-Ungerija, ġibnieh mingħand il-Leesbeek u lbieraħ kulħadd l-istess kliem wara li skorja l-gowl u fetaħ l-iskor ta' wieħed b'xejn għal Liverpool, kulħadd beda jiftakar fih f'Steven Gerrard. Huwa magna fil-grawnd, huwa plejer li jiġġieled daqs Steven Gerrard kif kien jiġġieled Steven Gerrard, tarah f'kull parti tal-grawnd, Jiġifieri, Szoboszlai ħa jkun wieħed mill-aqwa signings nemmen tal-Premier League. Huwa wkoll kunsidrat bħala wieħed mill-aqwa għaxar midfielders li hawn bħalissa fid-dinja. Jiġifieri, Szoboszlai huwa plejer kbir li ħadna. Infakkarna, infakkarhom lis-supporters ta' Liverpool li l-ewwel konna qed nippruvaw u tnejku bina għax ħadu l-Mason Mount qabilna, però aħna Mason Mount biex ninfurmaw l-supporters tal-United, Mason Mount kien smokescreen biex aħna nieħdu lil Soboslaj. Soboslaj kienet aħbar meta ħadnieh faqqat ċumbu u ħadnieh player li ta' input kbir u jiddispjaċini eh, ma' supporters tal-United li spiċċaw Mason Mount li laqqas biss jafx xlaqtu. Jien ma nafx kif marru għall-Mason Mount u aħjar kieku marru għall-exploit tal-Ħamrun Edmond Lufi. U mhux Mason Mount biss il-problema imma anke s-signings il-ġodda li ħadu. Jiddispjaċini għalihom jekk irridu jitnejku għax ħadna Szoboszlai b'70 miljun qed taraw ir-riżultat tiegħu u iġri iġri narawh jilgħab aktar logħob 'il quddiem. Jiena wkoll nixtieq ngħid il-bieraħ Darwin Nunez kien very unlucky tliet darbtejn jolqot il-lasta u darba minnhom ma naqra ma skujax, kellu ċans fejn jiskuja hat-trick, il-kritiċi ta' Darwin Nunez jridu jagħlqu ħalqhom u jammettu, jammettu li Darwin Nunez ħa jkun player importantissimu, importantissimu għat-tim ta' Jurgen Klopp. Jiena fuq transfers mhux ħa nitkellem tal-programm biex ngħidilkom aktar x'ġara u ma ġarax fi transfers, qed nistennew struzzjonijiet mill-editur tagħna Antonello Abela u aktarx għandu jadatta xi slots biex nitkellmu fuq it-transfers li kien hemm fil-Premier League u kulħadd jitkellem fuq it-transfers tal-klabb tiegħu. Jiena llum qabel ma nkompli nixtieq ma ngħid li Alisson Becker reġa' kellu logħba kbira. Alisson Becker huwa plejer importanti għal Liverpool li kieku ma jkunx hu ħafna mill-logħob nistgħu nitilfuhom faċilment. Jeħlisna minn ħafna. Problemi, Ilbieraħ għamel save importanti fuq Johnny Cash li kieku skwijaw dak il-ballun l-Aston Villa kienu jerġgħu jidħlu logħba jerġgħu jidħlu fil-logħba. Importanti wkoll ngħidu li Liverpool kontra t-tim tal-Aston Villa bata ħafna l-istaġun li għadda ġifieri l-Liverpool dis-sena qed juri li they up level their performance meta jiġu għal logħob importanti bħal daw. Hemm għerriera ma' tim tajjeb tal-Aston Villa ġifieri importanti ngħidu li Liverpool ilbieraħ ma lagħbux ma' tim tax-xejn. Ukoll ilbieraħ nixtieq ngħid li Mohammed Salah kellu logħba tajba hekk ħafna qed jgħidu jaħsbu li Mohammed Salah din hija l-aħħar logħba tiegħu Mhuwiex il-każ, Mohamed Salah logħob logħba tajba u ura, wera biċ-ċar li jixtieq jibqa' ma' Liverpool u dan mhux qed nikkonfermah jien biss imma anke Dominik Szoboszlai ilbieraħ wara l-logħba qal tkellmu Mohamed Salah hu lest li jibqa' għal dan il-mument ġifieri għal dan l-istaġun. Ma jwet m'għandux jinsa Robertson, performance ta' Robertson, issa u ta' Trent Alexander Arnold li hemm nof b'saħħtu, qed narawha tajba wkoll, ħadd pjaċib Joe Gomez u wara l-logħba Jurgen Klopp mar joħodlu bidejh, mar japprezza l-logħba kbira li kellu, kif ukoll Luis Diaz kellu logħba tajba u kien ta' threat għall-avversarji tagħna Aston Villa. Jiena mhux ħa nkompli nżommkom it-tieni parti tal-programm. Ferm interessanti, ħadd kull live tiegħi kienet rekordjata u ngħidilkom moħħkom hemm u isimgħu lil ħbib tagħna Ġannu Kert li Kert ħajkun qed jippreżenta l-Arsenal Ġan ħa jkun qed jippreżenta lil United u jien ngħid lil Kurt, Kurt aqlalhom, aqlalhom u tihom. Fakkarhom f'Den Haag x'qal li ħa tibda era ġdida ġietu u l-każ mhuwiex hekk. Erbaħtulhom kien ħaqqkom, kienet logħba għalkemm kienet close intom kontu ferm aħjar minnhom overall, fakkarhom għidilhom intom li u bdew jaraw kbir qabel logħba u kienu ħerbħulkom. Dan Kert jaf ikun l-aqwa program tiegħek jien għalkemm is-sena l-oħra ma ħadniex tazzi. L-aqwa program li kelli fuq Mixon kien il-program ta' sebab xejn meta kelli id-dibattitu ma' Il-ħabib tagħna Ċut Samwel Cauchi, eks Juve, eks Youtuber, tal-kamra sportiva li llum il-ġurnata nimmissja mmens. Kont qbilt ħafna miegħu u nemmen ukoll li ħa naqbel magħkom il-quddiem aktar ma nsiru nafu xulxin. Grazzi lil segwaċi tal-kamra sportiva u l-iskif ngħidilkom dejjem l-supporters tal-Liverpool you never walk alone. Grazzi.

U din is-sena ser ikollna novità importanti, hekk kif il-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq id-diversi pjattaformi ta' Nintendo għal 65 euro u ta' PlayStation għal 75 euro. Għalhekk, nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux minn diżappuntati għax l-isem veru bidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba se jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal għeluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja? Għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib, El Catalan tax-Xgħajra, fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills, u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik.
Nilqakom miegħi kert il-YouTuber ta' Arsenal għal dal programm live. E, fejn ma konħad kont nitkellem fuq logħba tal-bieraħ, e, rebħa ta' triwan fuq il-Manchester United. E, ħanibda billi ngħid opinjoni tiegħi x'naħseb fuq il-logħba. Il-logħba U rajt irbaħnija, jien xorta m'iniex daqshekk kuntent bil-performance, eh, għalkemm irbaħna. Eh, mela ħariġna bil-formazzjoni ta' 4-3 rġajna, eh, da kollox weġġa parti u rajna l-Gabriel lura fid-difiża. M'iniex kuntent bil-performance il għaliex qegħdin għabu eh, dejjem l-istess stil ta' futbol, eh, irridu nibdew nbidlu l-tattika tagħna fil-fama tiegħi. Il-bieraħ United rajnihom ġew l-istess stil ta' futbol kif ġew il-Nottingham u l-Fulham. Biss il-Fulham nexxilhom jieħdu punt minn fuqna, filwaqt li l-oħrajn ħarġu mingħajr punti. Eh, dan l-istil ta' futbol u li fin kollu għedin ikunu naiv ħafna, eh, dejjem nattakaw minn mal-linji, bekk ħafna timiet għedin jidrawna u rridu nipruvaw nolterjaw xaġa differenti. Eh, ħan nitkellem naqa fuq rekord ta' Arteta. Arteta u b'unur ngħid li għadu qatt ma tilef home kontra United. Eh, dan huwa rekord li eh, u biss nixxilu ikompli għamlu. Eh, Ikku se żball ħames darbit, inkluż tal-bieraħ, skużawni sitta. L-iktar punt li xtenżemmi waqt il-logħba u ħafna supporters bħali tal-Arsenal Ħajqablu miegħi huwa Havertz. Havertz idu nkunu paċenzjużi l-aħwa ma nistgħux naqbdu naqtawlu saqajh mill-ewwel dan huwa plejer li Arteta riedu qed jemmen fih. Nerġa' ngħid, Arteta għandu sikkien taqta' miġiex naħat il għaliex Kai Havertz peress li hu l-plejer li riedu ġabu għal 65 miljun ma jistax ma jinkludi f'111 għax ikollu pressure tal-owners. Jiġifieri irridu nagħtu iktar ftit żmien Kai Havertz u jalla, jalla kif dejjem għamel s'issa Arteta iġibu fl-aqwa tiegħu. Ma ninsewx li Kai Havertz qed jilgħab ir-rwol ta' number six u kulħadd jaf li Kai Havertz huwa plejer li jħobb jattakka milli jiddifendi, però magħna s'issa qiegħed jużah għal mod differenti, qed jilgħabu derga ma' Rice. Il-bieraħ rajnieh fl-ewwel gowl fil-fehma tiegħi dak huwa żball banali li qatt m'għandek tagħmel li taqsam il-ground u l-ewwel gowl ta' United ġie bil-żball ta' Havertz. Però ma laqlajna l-gowl Irrispondejna tajjeb mill-ewwel, ġifieri lanqas għaddiet minuta tista' tgħid. U rejna kemm vera ridna dak il-għu kemm vera qajjimna u ridna li imorru nġibu drom mill-ewwel. Dħalna fl-ewwel taqsima 1-1. Kif bdiet tin taqsima, qabel kien hemm Kai Havertz ukoll ma konniex daqshekk effettivi, però mbagħad kif inqala' Kai Havertz u daħal Fabio Vieira l-logħba nbidlet totalment. Tfal iktar perikolużi. United kienu tajbin fuq il-break għalkemm nerġa' ngħid kienu qed jilagħbu low block li jippruvaw jaqbduha fuq il-kontrattakk. Però kif daħal Fabio Vieira bdejna nippressaw iktar u nilagħbu iktar fil-final third tal-kaxxa tagħhom u rnexxielna nirbħu. Issa, kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ħafna supporters ta' United ħa jibqgħu favurina. Jiena mhux Fred Bias bħalma diġà għedt. L-offside fil-fema tiegħi kien għadu dubju skont milli Manklu tarah, però dalgħodu Mike Dean qal li t-teknoloġija ma nistgħux immeruha għax il-linji jitpoġġewha bit-teknoloġija, jiġri dawn mhux kif jgħidu jitfgħu l-lines referees. Issa, jien fil-fehma tiegħi mill-ispalla rajtu offside, missieq għalija kienet onside. Imma skont minn fejn taraħu kont xi ngħid għax Gabriel kien jisu naqalla imma Garnaċo għalkemm Garnaċo beda jidher li kellu spalle iktar qudiem issa di ċentimetru u metru di il-var ġifieri regola tal-var li huma skont kif jaraw llum, il-bieraħ jaftawh offside billi jiġu llum u jafittuh onside, jiġifieri m'hemmx konsistenza. E, Fil-goal ta' Rice, kulħadd qal li kien hemm faw fuq Evans, e, nemmen li t-tip ta' obstruction kien hemm, issa kemm kien kuntat minimu jew le, nerġa' ngħid dak fajn referi raħ differenti. Però mbagħad il-goal ta' Jesus li diġi dal-partita u rbaħna l-logħba. Dak kien kollox, eh, se jkompli warajja ġan fenek biex għaddi l-andament tiegħu fuq il-logħba hawn.
Mela, nsellem it-telespettaturi kollha, nsellem lilek Antonella u kif ukoll il-kert. Disappuntat ovvjament u. Stennejt aħjar, morna fil-vantaġġ ftit minuti wara tista' tgħid ġiex minuti wara skurija Odegaard mal-ewwel wara l-gowl ta' Rashford, ta' min jgħid li l-gowl ta' Rashford kien gowl sabiħ. Naħseb ilkoll naqblu fuq hekk. ċertu deċiżjonijiet tar-referee mhux ħa nidħol fihom, jien mhux ħa noqgħod ngħid il għaliex kien penalti, il għaliex kien hekk u kien hekk, u waħda ħa ngħid jien. Ta' Saka. Ta' Saka mhux ħamra? Ma nafx taqblux miegħi, ovvjament, forsi Kert mhux ħa jaqbel miegħi. Ma ta' Saka. Id-daħla ta' Saka mhux ħamra kienet fejn naraw id-deċiżjonijiet li saru s-sena l-oħra u anka din is-sena, ma nafx. Mhux ħa ngħid il-gowl ta' Garnacho offside, offside. Telqet. Fall fuq Hojland, qalu li kien penalti, għaddiet ukoll. Ta' Saka jien fl-opinjoni tiegħi kienet ħamra. Pero still, diżappuntat ħafna bit-tim li nżomm miegħu jiena. Tlifna l-konfront dirett ma' Tottenham tnejn b'xejn, bir-rispett kollu lejn kulħadd, konna batuti, u lbieraħ ovvjament fl-extra time, disa' minuti, għaxar minuti, ħdax, tlifna wkoll. Nemmen li forsi ċertu mumenti tal-partita konna xi daqsxejn żgħir aħjar mill-Arsenal, still Meritatament l-Arsenal ħadu t-tliet punti, kienu formidabbli, kienu magħqudin. Kellek logħba kbira minn Declan Rice li ħa l-Man of the Match. Eħe, still, però nemmen li eħe, kieku ħadna draw mill-partita tul id-90 minuta, naħseb li ma konna nisirqu xejn. Però still, nemmen li aħna bħala tim tal-Man United kapaċi għal aħjaru. Dik l-opinjoni tiegħi. Issa, Wara l-logħba ta' min jgħid ukoll li lbieraħ kellek il-kontroversja ta' Jadon Sancho. Jadon Sancho, Ten Hag qal li ma kienx preparat biżżejjed tul il-ġimgħa waqt it-training. Ħarġet stqarrija uffiċjali li dawn huma kollha punti minus għall-klabb li nżomm miegħu jien fl-opinjoni tiegħi li hu kien preparat, li kien trenjat biżżejjed u ried jgħid li Sancho kien lest għal-logħob mar kontra il-kummenti ta' Ten Hag. Ovvjament jien għalija fl-opinjoni tiegħi dan huwa kollu punti nieqsa lejn it-tim li nżomm miegħu jien. Ma nixtieqx nara dawn l-affarijiet, ovvjament, ehm, inkun onesti ġifieri Tlifna l-logħba lbieraħ fl-extra time. Skurja Rice minn corner x'kien daħal Maguire u Jonny Evans fl-opinjoni tiegħi l-partita ntemmet hemm. It-tnejn f'daqqa urew biċ-ċar li mhumiex formidabbli flimkien. Issa, mhux skużi, però għadna nibdew l-istaġun, ġa ntlejna bl-injuries, jiġifieri Dik ukoll. Però still nibqa' ngħid li l-Arsenal meritatament ħadu tliet punti, eh, ġifieri biex inkun fer. Ġifieri ma rridx ngħid li serqu xi ħaġa għax ovvjament il-partita kollha l-Arsenal kienu l-ħin kollu jattakkaw, jiddefendu, kienu preparati b'mod tajjeb u meritatament it-tim ta' Mikel Arteta naħseb ħadd tliet punti li kien mistħoqqu. U xek.
Mela, ħanniħu. Mela. Mela, ġan jena nixtieq nkompli mek fuq il-punt ta' Saka. E, Mela, kif taf inti il-fawl, fil-fema tiegħi, kien fuq Saka u hekk kien il-fawl, issa ħa safra veru għax għamot ta' kif daħal. Però nawdu bejt naqra li peress li kien hemm distanza qasira u referi laħaq saffar għal-fawl fuq Saka u kien hemm follow through. Isu ma setax jagħmel speċi li neħis fuq daqshekk malaj. Jiġifieri kieku tgħid kien ġejn għamil bot u baqa' diħel xtaqqa jħmu li jessa vera fuq l-aksa e, u jedna perikoluza vera. Umma għal dik id-distanza e, ġastin nemmen li safra kienet jistħuqla mill-ħamra. Għax, issa dej li vera, li kien Kazamiro, eżempju, biex Kazamiro darba kellu ħoġa simili u kien ta' ħamra, imma Prova tgħid. Di pers li kien irfgħu fuq u diġà u prova jilgħab il-ballun mal-art u ħasaq ħasaq Bruno. Ma sax jagħmel aħjar minn hekk. Ma għax taqbix miegħi.
Opinjoni fem kerk jien nerġa' ngħid ħadtu tliet punti kontu meritatament jiġifieri tista' tgħid aħjar minna Still, le, kien hemm xi kontroversji tul il-logħba kollha. Ovvjament naħseb taqbel miegħi li d-deċiżjoni tal-penalti tagħkom ma kienx, issa kien hemm min qalli li ta' Rashford il-ġimgħa l-oħra ma kienx lanqas, jiġifieri biex inkunu fair. Għax jiena nitkellem nitkellem kif inhu. Imma still, jien mid-deċiżjonijiet kollha tal-partita li kif qed ngħidlek anke l-penalti ma kienx u hemmhekk naqblu. Għalija Saka kellu jitkeċċa fuq deċiżjonijiet li rajt fil-partiti l-oħra. Issa ovvjament opinjoni, dejjem qegħdin ngħidu seta' tmarret kull imkien, ġifieri fil-verità seta' tkeċċa. Inkunu onesti, immeħe. Ovvjament, issa seta' tkeċċa u l-partita kienet tmur favur tagħkom, ta' ġifieri għadna kemm rajna l-Liverpool ma' Newcastle, bi plejer anqas u jdawru r-riżultat il-ġimgħa l-oħra u kif qed insemmi l-Liverpool insemmi naqra l-ħabib tagħna il-Kopajt, insellimlu naqra minn hawn li qalgħalna naqra mhux ħażin fuq l-akkwist ta' Mason Mount li nista' ngħidlu li l-Amrabat xtaqgħu huma u ħadnih aħna. Il-Casieddo xtaqgħu huma ħaduh iċ-Chelsea, il-Lavia xtaqgħu huma u ħaduh iċ-Chelsea wkoll. Imma ovvjament issa naraw naqra l-andament tul dan l-istaġun kollu. Hux hekk.
Lix nkellem hawn miegħu wkoll issa l-oħra fuq Trafford labtu bl-istess sistema, jiġifieri l-istess bil-low block u nexxilkom tirbħulna bil-kontra attakk. U ġejtu ġejtu fl-Emirates u ġejtu labtu bl-istess sistema. Però din darba ħadmet għal tul għal siegħa logħob tista' tgħid għax fis-sens ħadmet sew il-sistema. Ġast nemmen li kif daħal Viera derna li ridna rebħa iktar aħna minnkom. Eh, fil-fatt kellna jekk mhux se żbax fit-12 il-goler ukoll, ġifieri intom kull ma kellkom xi tnejn u tlieta. Eh, b'kollox. Ġifieri bena nilagħbu ħafna ballun fin-naħa ta' tal-kaxxa tagħkom ukoll konna jien xorta minn kuntent bil-wirja tagħna għax jiena ma jistax ikun li nibqgħu naraw it-timi ta' qegħdin jidrawna dejjem nattakaw minn mal-linji u mhux inkunu kreattivi bħal sala l-oħra. Jiena nemmen li rridu irrid jaħdem naqa' fuq dit-tip ta' futbol li kull tant li tkun hemm plan B biex tara kif ħa tiftaħ id-difiża tat-tim avversarju u mhux tibqa' tagħmel l-istess ħaġa. Għax il-Nottingham ġew għamluha u ora veru, fallejna x'għad iżma setgħu faċilment ħaddu n-nadra. Il-Fulham ħadu n-nadra ukoll u intom krollajtu naqgħu fl-aħħar.
Kemm minn żied xi ħaġa wkoll eh, anka l-introduzzjoni ta' Jesus u kienet eh, eh, bidlet il-partita, ovvjament dana Kontra attakk sabiħ għamel it-tielet goal kien sabiħ ħafna, jiġifieri immeritatament ninżagħlu l-kappell fuq dak il-goal, jiġifieri Jesus nemmen li huwa wieħed mill-aħjar attakkanti li hemm fl-Ingilterra, jiġifieri sinċerament qed ngħid issa nixtieq ngħid ukoll li l-akkwist ta' Declan Rice naħseb ħa jkun ta' siwi u ħajkun ta' ġid tal-tull istaġun kollu, għax il-bira ħrajna partita mill-isbaħ minn Declan Rice, ma nafx taqbix miegħi kert. Ma, ma, mija fil-mija, le, dak li Rice il-biraħ, eh, kien dak il-bħel li beda jirbaħ il-blalen u koll, eh, beda jatina spinta fil-nofs li eh, jiprofa jkisser l-attakki ta'kom. Ekku.
Fil-fatt beda beda ħin kollu jġib il-ikun klos ma' Saliba u Gabriel eh, ma jħallix dik id-distanza bejnietom eh, fejn qed jkom dak l-ispazju u fil-fatt ma kellkom spazju biex tattakkaw ġas bil-kontratta kif diġa qed U mbagħad il-gow iktar u iktar ta' tul ta' tu biex uħol mal-off the match u koll. Ġifiri, le, kellu wina pozittiva ħafna, mux dil-loba biss, issa kien effettiv ħafna fit-tintana. Jalla jibqa' sejrek, speċi. Għax nixtieq nistaqsik ħaġa fuq Johnny Evans u u Maguire u Christian ta' Sancho għax jiena li mela l-lum kif qed inti ta' Sancho għal Ten Hag li he wasn't up to his level. Jiena ma nafx mill-li ma punti jaħseba Ten Hag kif jgħidek fuq Jadon Sancho. Eh, biex imbagħad għax imbagħad possibbli noqgħod United m'għandhomx ċentra li għadu żgħir li forsi jista' jagħtih ċans. Speċi dawn Maguire u Evans

Pupillu ħa nuża dik il-kelma minn tiegħu fil-klabb u ovvjament Jonny Evans kien ideali li jerġa' jidħol fit-tim u fis-sistema. Harry Maguire ovvjament Harry Maguire jien għalija il-ġimgħa l-oħra kont qed nitkellem anke ma' Ċomba hawnhekk u qalli Harry Maguire ħmar imma Bonucci aktar minnu, forsi għandu raġun ma nafx però Harry Maguire li ma jien għalija Rrid imur mal-West Ham, ma qabilx u ma sejjer u dalam. Plejer bħal Maguire, kieku nista' jien, kieku qiegħed fit-tmexxija jien li m'iniex, inħollu l-kuntratt. Maguire minn mindu ġie ma tana xejn. 80 miljun akkwist tah il-faxxa. Jiġifieri jiena nemmen li anke fuq Sancho reġa' hemm problemi fil-klabb internament jekk irridu nkunu onesti. Jiena dik hi l-opinjoni tiegħi eħe. Internament reġa' hemm il-problemi Kellna r-Ralph Rangnick is-sena l-oħra ta' qabel qabel, mhux is-sena l-oħra, sena l-oħra kellna l-Ten Hag, qablu kellna r-Rangnick, tkellem b'mod onest x'jrid isir u x'ma jridx isir fil-klabb u ovvjament suppost kellu jkun diriġent magħna dan għax tulu rasu. Dan qegħdin fi stat li eħe kellna l-problema tal-ownership, iridu jbiegħu, ma jridux ibiegħu, il-media ma tgħinx kif kulħadd jaf, ġifieri għandek Daily Mail, The Sun u affarijiet minn dawn dejjem joħolqu l-polemiċi. Imma eħe, il-klabb ħa jinbiegħ, il-klabb ma jinbiegħx, ma nafux, għadni sal-lum jien stess ma nafx, però eħe nemmen li internament fit-tmexxija within anka above ten Hag, hemm il-problemi u. Issa nibda nissuspetta wkoll li s-sistema ta' ten Hag mhix taħdem u l-plejers ma jriduhx għax hekk ħa nibqgħu b'dil-performance. Jekk taqblu miegħi, il-plejers li għandna aħna, ħdax-il plejer fl-ewwel starting line-up kollha kapaċi għal aħjar. Ma nafx taqbilx miegħi Kurt. Le, le, bla dubju, le, sens Sancho kulħadd jaf kemm kien plejer promettenti, Jien li salejt naqa' fuqkom intom klabb li kultant bħal Chelsea narakom plejer istra minn forma jkun ġej minn forma, eżempju, għansemmi kasna antik, Sanchez, eżempju, maħna kulħadd jaf kemm kien stilla, maħkom, u rrit jittermina l-kontrat. Għalli l-agent, għallina rrit nġemur mal-arsa, għaxa kux possibli ġivri. Veru.
Issa Sancho jistess, Sancho Ma nemminx imma li plejer bħal dak ma ta' b'tuħ level imbagħad jara l-Johnny Evans. Allura Johnny Evans ta' b'tuħ level speċi da u ta' max kif jirraġunaw dal-coaches jien.
Veru, biex naqra naqra l-kommenti u nwieġeb naqra l-kopajt il-ħabib tiegħi. Għax ovvjament rivali fil-ground imma ovvjament imbagħad ir-rispett jibqa' hemmhekk. Mela, New Era Erik Ten Hag jew għadu bid-delay. Ifimni, kif għadni kemm għad. Nemmen li jekk ħanibqgħu b'din il-performance inkun onest u nkun sinċier. Hemm xi ħaġa ħażina u l-players forsi mhux qed jaddattaw għas-sistema ta' Ten Hag. Bir-rispett kollu ġifieri lejn il-players u anke lejn il-coach li jiena dejjem emmint li dan il-coach Huwa l-bidla tat-tim li nżomm miegħu jiena. Deher dixxiplinat, beda juri li anke ċertu plejers li kellhom attitudni negattiva beda kważi kważi jdabrilhom rashom. Beda jissospendi l-plejers għax jiġu tard għat-training, anke lil Rashford is-sena l-oħra u emmin fih iva. U nibqa' nemmen fih, però still jekk tul dan l-istaġun kollu ħa nibqgħu b'din il-mentalità u ħa nibqgħu b'dil-attitudni, xi ħaġa ħażina hemm. Kumment ieħor li forsi qal kopajt Kristu li nixtieq inwieġeb ukoll, Ferguson jiddeċiedi. Ferguson ma jiddeċidix, imma kulħadd jaf li għad għandu influenza kbira fil-klabb tal-Man United, jiġifieri nkunu onesti, issa jiġifieri kellu deċiżjoni anke meta riċentament qabel qabel meta nbidel il-coaches kellu deċiżjoni fl-għażla tal-coach għadu għadu sallum involut fil-klabb jiġifieri eħe mhux Ferguson jiddeċiedi imma Ferguson għad għandu influwenza kbira fil-klabb tal-Man United hu. Jiġifieri sakemm Alla jtih l-għomor u Ferguson jibqa' ħaj, li għandi rispett kbir lejh u ninżagħlu l-kappell eħe. Ferguson għad għandu nemmen say kbira fil-klabb hu.
Jien nemmen li niżbaljaw jekk neħuh, għandek raġun għax aħna għandi kultant nemmen li Eżempju, ħan nitkellem fuq il-każ tagħna, aħna Arteta dir-reba' sena tiegħu magħna, hekk imkien nissaportuh. Beda billi rebaħ FA Cup u ġiex Community Shields. Ġifieri vera, dis-sena għandu pressure li rridu nirbħu tazza maġġura. Ġifieri wasal dak iż-żmien issa li għandu l-players li rridu ġaqqa għat-tim formidabbli Ekku. Kemm jisigur sa jew ħam nemmen li għallik għax Champions League għalli għal xorta out of the question għadna għadna timżajr u nemmen li m'għandix dik l-esperjenza li naslu. Eh, però Erik Ten Hag eh, huwa coach li takom karabba u kap, ġifieri kontu l-komma dirputazza xi ħames snin jekk u sejja żball. Ekku l-aħħar tazza li rbaħna ma' Mourinho, ġifieri verità hawn. Ġifieri jekk neħ Tiħsib ċażjona. Fardazza ma' Mourinho l-Ewropa League u. Ekku.
U fl-ewwel staġun tiegħu ħal Karabaw Cup. Ġifieri.
Nemmen tisbajaw li jekk naħfus. Ekku, ifimni jiena dili klabb ma jagħtix ċans il-coach naraw anka ħafna fis-serja, ġifieri ġiex lobit let lobit let telfiet Neħħi l-coach. Ma naqbilx magħha. Along the run irridu naraw l-andament u l-istaġun kollu, issa kif qegħdin ngħidu, Ten Hag coach tajjeb kien mal-Ajax ħa tliet kampjonati, jiġifieri ovvjament il-lig Olandiż mhux ħa dħaltu mal-lig Ingliż biex inkunu ċari. Però eħe, irridu ntuh ċans minn banda, però il-problema still tibqa' fit-tmexxija. Naqbel li l-klabb għandu jinbiegħ ovvjament, imma ta' min jgħid ukoll biex inkunu onesti li l-Glazers kull sena jonfqu eh, ġifieri kulħadd all out kontra l-Glazers minn banda u kull sena joħorġu l-flus għat-trasferimenti daw qatt ma ġew isma' m'għandniex budget. 60 miljun Mason Mount, 70 miljun Hojlund, 40 miljun Onana, ġifieri biex inkunu onesti, il-Glazers dejjem jonfqu, imma still xi ħaġa ħażina hemm li ovvjament għandek il-Manchester City klassi għalihom kert naqblu.
U jena bir-rispett kollu, ġifieri nemmen, ġifieri rivali Intom u Liverpool forsi tistgħu ittuhom kedda dan l-istaġun għax il-bqija ħa jiġru bih jerġgħu daw jekk ma tiċċelinġjawx kemm intom u kemm il-Liverpool għax milli rajt s'issa għadu kmieni nibqgħu ngħidu li għadu kmieni imma eħe aħna ġa sitt punti taħt is-City. All right għadu kmieni imma sitt punti taħt is-City issa huma ħafna. Verità.
Akku.
Mela. Tajjeb ħafna. Mela, qabel qabel ma nagħlqu please nixtieq insemmi l-isponsors tagħna u nirringrazzjahom tas-sostenn li jtuna tul dawn ix-xandiriet. Nixtieq insemmi lil El Catalan, Game Breaker, Spaces u kif ukoll The Barber Room u nixtieq ngħidilkom biex ovvjament tagħmlu użu mis-servizzi tagħhom ħalli nkomplu kemm jista' jkun bl-għajnuna tagħhom għaddejjin b'dawn ix-xandiriet. Insemmu wkoll il-YouTube channel iva l-Kamra Sportiva. Dawn ix-xandiriet kollha jinsabu wkoll fuq il-YouTube channel tagħna li huwa bl-isem ta' il-Kamra Sportiva. Grazzi.
Niltaqgħu għada għal programm ieħor fejn naraw Mark Schembri jagħti r-reazzjoni tiegħu fuq il-logħba ta' Juve u Empoli u ħa naraw il-Wayne Micallef u l-Andrew Zarb jitkellmu fuq il-Formula One. Grazzi u lejl tajjeb lil kulħadd.